In-nies jinbidlu u man-nies tinbidel ukoll il-lingwa. L-Akkademja tal-Malti, u aktar tard il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, ħadu ħsieb jaġġornaw ir-regoli tal-kitba sabiex jirriflettu t-tħaddim tal-Malti. u b'hekk jiffaċilitaw il-kitba. L-istandardizzazzjoni fir-regoli tal-kitba huma importanti għax inkella kulħadd jispiċċa jikteb kif irid u ma niftehmux bejnietna, hux veru? Din kienet is-sitwazzjoni f'Malta biex ngħidu hekk qabel l-1921 fejn kellek kittieba differenti li meta jiktbu kienu joħolqu l-alfabetti tagħhom differenti. Fl-1924 Inkitbu, saru, regoli tal-ortografija tal-Malti fi ktieb li jissejjaħ Tagħrif fuq il-Kitba Maltija u li kemm l-alfabett u dawn ir-regoli saru uffiċjali mbagħad fl-1934. Wara li fl-1934 ir-regoli tal-ortografija saru uffiċjali, għadda żmien, għaddew sittin sena, u fl-1984 nħasset il-ħtieġa li minħabba li l-Malti kompla jdaħħal ħafna kliem barrani minn lingwi oħrajn, inħass il-ħtieġa li jkun hemm daqsxejn ta' standardizzazzjoni fuq il-kitba ta' dan il-kliem. Allura l-Akkademja tal-Malti ħarġet dan id-dokument li semmietu Ż-Żieda mat-Tagħrif fejn tat xi regoli ġodda, linji gwida kif għandu jinkiteb dan il-kliem. Pereżempju, hawnhekk insibu Ir-regola tal-vokali etimoloġika, jiġifieri kliem li ħadnieh, li sellifnieh minn lingwa oħra fejn din il-i hija parti mill-istess kelma, bħal ngħidu aħna l-kelma importanti u nteressanti, meta jidħlu fil-Malti, anke jekk quddiemhom hemm kelma oħra li tispiċċa bil-vokali, din il-i tibqa' parti mill-kelma, ma titqiesx bħala vokali tal-leħen. Jiġifieri ngħidlek storja interessanti, interessanti nibqa' niktibha bil-qi, jew storja importanti, importanti nibqa' niktibha bil-qi. Wara l-1984 kien imiss li jsir aġġornament żgħir ieħor u tajjeb ngħidu li meta qed nsemmu dawn l-aġġornamenti ma jkunux xi affarijiet kbar għax hemm l-idea ħafna li ħafna nies jaħsbu jgħidlek kull sentejn jinbidlu dawn ir-regoli tal-kitba bil-Malti. Mhu minnu xejn. Dawn ir-regoli, meta jsiru dawn l-arġonamenti, sempliċement biex jistandardizzaw il-kitba u jagħmluha aktar prattika. Mela fl-1992, pereżempju, insibu r-regola tal-konġunzjoni u, fejn qabel kien hemm żmien fejn dik il-u, li tfisser and, konna niktbuha wkoll f'xi f'xi kuntesti fejn kien ikun hemm xi vokali quddiem jew warajha konna niktbuha we. U bir-regoli tal-1992 jgħidulna le, dejjem meta tfisser and u dejjem tinkiteb U kien hemm ukoll id-deċiżjoni dwar kif għandna nikdbu ċerti nomi li fis-singular kienu jibdew bil-għajn u fil-plural stajt tiktibhom bil-għajn jew bil-vokali quddiemhom. Pereżempju, għasafar kien hemm żmien fejn konna nikdbuha jew għajn a jew a għajn. U fit-92 ġiet stabbilita li dawn in-nomi, ħafna minnhom huma nomi, kemm fis-singular kif ukoll fil-plural għandhom jibdew bil-għajn. X'ġara mbagħad? Fl-2005 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti permezz tal-Liġi tal-Malti. U minn dakinhar il-Kunsill tal-Malti huwa dik l-entità li għandha s-saħħa li bid-dritt tagħmel l-aġġornamenti fil-Malti. Ġifieri fejn qabel kellek eh, it-tarif fuq il-kitba Maltija, iż-żieda mat-tarif u l-aġġornament tat-tagħrif dak kienu f'idejn l-Akkademja, issa l-aġġornamenti qegħdin isiru mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. U l-ewwel aġġornament, jekk irridu nsejħulu hekk aġġornament, huwa d-deċiżjonijiet wieħed li sar fl-2008. Dak kien proġett biex jgħidilna kif għandna niktbu kliem li jiena nippronunzjahom l-istess Imma kienu jinkitbu b'mod differenti, ngħidu aħna filgħodu, filgħaxija, bilwieqfa, bilqiegħda, kien hemm min jiktibhom bis-sink u kien hemm min jiktibhom b'mod magħqud. U dawn id-deċiżjonijiet wieħed fil-fatt fihom insibu żewġ appendiċijiet li jgħidulna kif għandna nikteb proprju dan il-kliem, jekk hux mifrud jew magħqud, biex kulħadd jiktbu bl-istess mod. Imbagħad ftit snin ilu fl-2018 kien hemm id-deċiżjonijiet tnejn u dawn huma regoli dwar kif għandi nikteb il-kliem mill-Ingliż li daħal fil-Malti. Għal darbohra, allura biex nistandardizzaw il-kitba tagħna x'kien hemm minn dan il-kliem, kien hemm min jinkitbu fl-inverted commas, kien hemm min jiktbu korsiv, kien hemm min jiktbu bil-Malti, kif iħossu, kien hemm min ħallih bl-Ingliż, U dawn ir-regoli u deċiżjonijiet tnejn jiffokaw proprju fuq hekk. Kif għandi nikteb dan il-kliem Ingliż fil-Malti? Bażikament nistgħu ngħidu li jaqa' taħt tliet kategoriji b'mod ġenerali ħafna, għandek kliem li trid tħallih bilfors miktub bl-Ingliż. Dan huwa l-kliem kompost. Meta qed ngħid kompost hawnhekk qed nirreferi fis-sens ta' kelma li fiha qisha magħmula minn żewġ kelmiet, bħal ngħidu aħna roundabout. windscreen, aircraft carrier, air conditioner, dan it-tip ta' kliem trid tħallih miktub bl-Ingliż għax jekk ħa tiktbu bil-Malti ħa jidher stramb ħafna. Imbagħad għandek kliem ieħor li trid tiktbu bilfors bil-Malti skont ir-regoli tal-Malti u hawnhekk qed nitkellmu fuq kliem li integra fil-grammatka tal-Malti bħal pereżempju l-verbi kollha li nissellfu mill-Ingliż li neħtiġuhom bħal ngħidu aħna skorja, Brejkja, ixxuttja, dawn huma verbi li ħadna bil-Malti, dawk għandi niktibhom bil-Malti skont ir-regoli tal-Malti, imbagħad għandek l-aħħar kategorija ta' kliem li ħafna minnhom huma nomi li nista' nagħżel li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti. Dawn huma dawk in-nomi li ma jidħlux fis-sistema grammatikali tal-Malti, jiġifieri li m'għandhomx plural, bħal pereżempju n-nom plastic u alcohol li m'għandhomx plural, u allura dan il-kliem nista' nagħżel li niktbu bl-Ingliż jew bil-Malti, u nomi oħrajn li għandhom biss il-plural Ingliż, bħal ngħidu aħna computer, li l-plural tiegħu huwa computers, u jew inkella camera, il-plural tagħha huwa cameras. Dawn in-nomi wkoll nista' nagħżel li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti. Wieħed irid jiftakar li jekk ħa jiktibhom bil-Malti jrid jiktibhom skont ir-regoli stabbiliti tal-Malti u jekk ħa jħallihom miktubin bl-Ingliż